ni kombela ku after nine months principal a va hi kombi n'wana wuntshwa loko hi nga n'wi voni principal a swi ri va theniwini wa vona wa vona swa swa ya tswa ni theniwa wa vona leswiya swa ku tisa swihlangi swi fika swi hlupheka swa vava mm. swi tlhe swi famba kahle swi kombisiwa na eka social media ku vanhu lava va na vumbundlisani byin'wana byo ka byi nga ri kahle so va yisa lavaya Eh. misa luya eh. u good ngopfu hi ku cincacinca swinhwanyetana leswiya eh. a kha a mbundlusa so sweswiwani a ri na njhamba leyin'wana xinjhambani lexiya
leyi i xangani gang laha hi hlela hinkwaswo leswi rhumelisaka gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa xitsonga leyi i xanganangani gang xangi xangi
se hi le moyeni se hi le moyeni laha hi le ka houston mistrin ya namuntlha ni tshama na nkulu wa munhu laha ni tshama na principal i general general.
general brigadier dlal killer munzis enoch sheng amson odrick ota Wa swi wa vona leri i i vito ro leha ku tlula mavito hikwamo leri nga ka the guinness book history eh, of records wa swi twa
he principal Yeah. before ya kule ne Yeah. maprincipal hi ku mbundlusa vana va xikolo manghozi ngopfu Na swi xana tiva mi nga swo- tshami va na wona nkateko wa ku mba mi tisela mavele vana va xikolo Eh, wa vona swilo swo fana na sweswo i swilo leswi mina ni sirhelelaka vanhu hi swona ni nge koti ku va ni swi endla hikuva loko wo endla sweswo u swi tiva ku u huma hi gede Eh, peceni ya wena yi tekiwini swilo swa wena hinkwaswo swi fambile hi mhaka swilo swo ka swi nga nyawuli and a ku se nghona n'wana wa xikolo a mi sendela mavele nyana Ay, a ni tirheli kona kwalani va ni chava blind wa vona wa vona vana va chava ngopfu vanhu vo mbala ma four eyes loko wo va mbala ma four eyes hi ndlela leyi ku hava ku venge ku chava hayi okay ni vula mhaka principal yi mbala xijita mara i ntswatsinyana mara ya ha ri mijita lero vana va xikolo va masiku lava ma 2000 a na vhele loko na mpfula liya principal ve ra yi tisa vana va tinghwadla ya Sis- a va ha chavi chuma na lavaya no pfula liya wa ta
va lava nsiha wu khalabyini va wu teka switetano allright mo huma ka- mo huma ka yeleyo Yeah. Hey, principal twanana laha ne ya ku na misa un'wana ve ri darius cortes ne ya a nga tsala a twa ku vava ngopfu ya mo ni mi hlayela ni hlayeli sweswo se ni hlaya bibele hayi bibele yona Yi ku- lava ku yona a ku guys i'm not okay my side chick of two years got married yesterday
leswi vulaka ku ri side chick liya yi Mo- hi yi Xitsonga- tekiwe yi ri na ma two years or a yi ri na a ri na two years a yi tekile na ku mi byela kahle hi xitsonga ya misele u vula ku munhu loyi a n'wi tsakisaka hi swa masangu lowa wa le tlhelo answer chick i vavasati lava u va ku na vona ni u ku ya ka vona u ya ti tsakisa hi ku mbundlusa o swigangu se laha a vulaka timhaka ta leswaku munhu luya va na two years va kha va rhandzana Yeah. ivi a hlamala se a ri ku cateni Eh. xana n'wina mi vona view leyi ku like swi njhani no wa vona swo fana na sweswo swa humelela ku na miyiza loyi ni n'wi tivaka mina a ngo ni byela street ko va ka ni nge vuli vito ra yena mara u ta swi tiva yena ku ri loko eh, mi ni ngwana vulavula leswi, mi ngwana eh, ta ni ta vulavula- nombela ni yona Ah!
Eh! Nombela-

Mm. ni xiboho xa Hayi. boxa mi nga xi boxi mi nga xi boxi i mutirhikulobye bya mina hayi lexi a xi boxeki mm. ku hi ku loko no xi boxa ne mm. miza loyi um minduku Va nga khomiwi. ni nga kumeka se kumbexani ku ri na ti-problem to tala ngopfu leti ti fanele ku tlhela ti solve-iwa hi mina mm. mara ko va ku i timhaka ta ku ri loko hi hetini laha kumbexana ni nga mi boxela xona mi ta vona ku ri swa fanela ku ri kumbexana hi nga xi vulavula emoyeni na ye wa swi tiva ku ri ku za a hlakalela hi ndlela leyi timhaka loko wa xi tiva xitori lexi a xi tsakisa ngopfu mm. se mara wa hlamusela xana la ku hlamusela xona xa muyisa un'wana mi te ku na muyisa un'wana o oh, mhiza luyani mhiza luya um eh, a ku ri brian mina ngopfu mani wa ta ku siku rin'wana um eh, Na, na sweswi ka ha ri Brian mina. Mm. Mara u ta swi tiva, swi to tiviwa hi mina na yena, ene a nge ni endli nchumu hi ku ma a ni vulangi vito ra yena, ene ku hava munhu la nga ta swi tiva na swin'wana na swin'wana. Mm. Mi zaliwa hi swin'we namuntlha ku ri Wavuntlhanu hinkw-. Mm-mm. Wa vona, loko ku ri Wavuntlhanu ivi hi tshama hi tinwela-nwela sweswi a hi tinwela swona na swin'wana na swin'wana, Mm. mi zaliwa a ya ya kuma ku ri, um, Nsati wa yena a cata hi Mugivela waluwa a swi kuma ka munghana wa nsati wa yena. Se wa yi vona mhaka yo fana na leyo i swilo leswi humelelaka minkarhi yo tala. Wa vona ku na switori swo tala ngopfu leswi humelelaka leswi u kumaka ku a swi fanele swi nga humelelanga. Munhu loyi va ngo i n'wansati u nga n'wi tshembi na siku na rin'we. Ya u dangerous. Ma n'wi ma n'wi tiva ka Njojo? A ka Njojo?
Loyi a hina hi hostaka na yena laha. Na n'wi vona. U hlayisile n'wana five years a kuma ku a hi n'wana wa yena. He vana.
swa humelela so eh. hi vulavula hi sweswi hi swi tiva ku swi endlekaka kwala kusuhi ya ma twisisa eh.
imagine aka njojo a tiva munhu ku i n'wana wa yena a n'wi hlayisa a hamba a senda na mali a chumela mabazini phemisa loyo mali leya mnyikelo mali leya mnyikelo yo a yi famba a yi ya kaya ya n'waneni ah. imagine a ti tsona for nkarhi luwa wa ku leha ah. a mabazini e eh. akanjojo oh, miza luya a chumayela ku laha ka mabazi ne luya akanjojo wa lowa hi nga na hina kwala that's why ne eh. vanhu va ku tala that's why va penga akanjojo vanhu va ku tala va nga rhanga va va chumayila va tshika ku chumaya va ya mabyaleni ku na problem hi vona ya a wu hembi um swilo leswi swa humelela minkarhi yo tala and loko hi ri vanhu hi fanele hi swi amukela swilo swo fana na leswi na swin'wana mm. Hi ku um wa vona loko swilo swi humeleli hi ndlela leyi a swi vuli timhaka ta ku ri munhu u fanele a ti dlaya kumbe a ti hetisa na swin'wana na swin'wana i misava yi nga tano xo sungula lexi hi faneleke hi xi tiva na xo hetelela timhaka ta ku n'wansati a nga tshembekangi tanihileswi n'wanuna a bibeleni na yena a nga tshembekangiki na na na yemisa loyi hi vulaka hi aka george ya hi yo tshama hasi na hina hi vulavula na yena a ku ri na leswi a swi hleketini a a swi tiki ngopfu a dya a a swi swi tiki nga swi heti ngopfu nkarhi wo leha ku fika swi kwihi tiki ngopfu a u tshama hi kha hi cheka hi tikholo ku mara swi right nga swi heti nkarhi wo leha ku fika kwihi for nkarhi nkarhi wo wu endleki that's why I'm a nga going va hetini masiku lama ma nga tekiwa hi hosi yesu a kha a nga dyi hi timhaka ta ku a fanele a titsona a titsona loko mo leswo vona karhi. manwelo ma yena ma byala Ah. ma va n'wi hi yona nkingha leyi vulavulaka hi yona okay.
swa affecta ngopfu sweswiya yeah. so ka gazane ku na misa un'wana ve ri i siva ra nasikoni va vitaniwa sweswo va ku i siva ra nasikoni yeah, eh, eh. so misa loyi ve ri i, i mixo ne yeah.
u good ngopfu hi ku jola like hi ku targeta vavasati lava nga titlayiti ta ka sasa oh allegedly va vana va kanana sasa vana va loko mo va vona ne na loko mo va vona ne mo vona ku loyi wansati wa denda lo ya so misa luya loko hi hlamusela lenda xitori xa yena xa mixo Yeah. u hlamusela ku hi yo tshiki xikolo ka grade ten hi ku a swi n'wi pfuni hi nchumu ya n'wina ze mudyondzisi ni xo swa mubava loko mi twa n'wana ntsanana a ku wa tshika xikolo sharp so ivi a rhandzana na xin'wana na xin'wanyana xin'wana lexiya loko va kha va rhandzana ni un'wana wa vanhu lava nga loko n'wana luya a tlheleli kaya a ya xikolweni n'wana loyi a rhandzana na mina na misa loyiwani misa leyi yo tshiki xikolo se n'wana loyi a fanele oh, eh, swi nga ta vula ku na yena misa loyi wa ha ri n'wana i n'wana ntsongo a yo tshika xikolo yo tshika xikolo i 2000 xo o se mara xi heli xi tlhelerini a a kaya xi lexa xa nhonyana lexa xi vi xi tlhelela kaya ivi xi tlhelela xikolweni e so misa loyi ivi a i misa loyi a a dyolana na xikolo lexiya xo sungula sukelani ku jaha e lexiya e lexiya mi nga za mi xi kundza mi nga xi rhwali tibeke xi tlhelela xiya kaya e a va- a va- a va- a va loko vanhu va xi advise Xemisa loyi ka- a xi ku sukelani ku jaha e ye leyi xikolo lexiya xi nga za xi rhuketele vanhu va le ka vona e xi ku a swi vangi a swi ngheni va swi va ngheni helo e xi ku xi ku xi- loko kaya va xi khuza ni Ah. xi ku leswi a nyikaka swona n'wi n'wina mi ta nyika kaya na se va hlamuli va ku yini va te va ka xineki a va nga ta yi kota va ta yi kota hina

vajoli va va kha va endla content ka ka ka, ka facebook mm. na xona lexiya se xi fambini ku landza kun'wanyana mm. so vanhu lava landziwaka wa va vona ku i i vanhu lava va nga na ti-problem to karhi
ti-problem letiya to fambelana na le vuxakeni na mihleketo okay uh. e, se loyi a nga n'wi kuma sweswiwani a va ri swin'we va ri ka ka chavi cmc lava kha va interview ku va hlangani njhani ma swi twisisa e ku va hlangana njhani se kha yi hlangana xinhwetana xiya eh, ah, ku na miza n'wana eh, ku na miza n'wana na xinhwetana xin'wana xo mbala swilo swo swo swo basa so hi gudu hi ku a va eka kokwa ncawuka egigini wa xi vulavulisa xiku xi ku na mixava ta vito ra yesu miza oh, lowo wo wo a tikomba i nga ri u jola na xin'wana xo vulavula hi tinjhamba mm.
hi vona hi vona ambale swo basa last week ni xo kumbo ni vona njhamba njhamba wa yi tiva we njhamba ni yi tivi a wu yi tivi njhamba ma yi tiva njhamba n'wina kwale njhamba yi ku jikijela he vana wa vona loko loko loko no loko ku ri a wu tivi njhamba ne famba ka ka ngwenya leyi a fikisiwa ni yo mbala hembe yin'wana kumbe u ya u ya u ya ka ka ka xin'wana ve ri vongani keke e e vongani keke a wu thi liya ya xinhwanyetani lexiya um yi rhandzana na vongani kwe keke hi ku ya hi ti-content leti va ti humesaka Good. se Ehe. laya loko ni vutisa Eh. timhaka loko ni vutisa timhaka ta njhamba i mhaka ya ku fikisoni u te njhamba wa yi lava se se njamba fiction u te wa yi lava ivi mara a hela nga ha yi kumanga a nga ha swi twisisi ku swi ta endlisa ku yini wa yi vona mm. mhaka leyi mm. se mara na na xogo siku rin'wana hi ta vongani
vongani keke luya ah. hi wun'wani wa vanhu lava a va ri ku mbundlusweni hi yena misa luya swi tlhe swi famba kahle swi kombisiwa le ka social media ku Good. vanhu lava va na vumbundlusani byin'wana byo ka byi nga ri kahle naswona- ehe Eh. so va yisa lavaya Eh. misa luya Eh. u good ngopfu hi ku cincacinca swinhwanyetana leswiya Eh. a kha a mbundlusa Eh. so sweswiwani a ri na njhamba leyin'wana xinjhambani lexiya
a njhamba njhambani Ah, xi- xi- Njhamba hina. ni xi So- vona- ni xi vona ni kha xi tsutsuma a ni kha ni swi landzelela nyana ni xi vona kha xi tsutsuma ni nga tivi ku xi xiya kwihi sweswi mi nga hlamusela swona ku nga ri xi huma tindhawini tin'wana leti a to ka ti nga ri straight good Yeah.
good se se ivi loko a ri le ka chavi se va hlamuseta ku ri va hlangane njhani na xisa lexiyani Eh, hi laha ni nga swi vaka swo tsakisa n'wansati swi easy ngopfu eh. wa 2004 lowa nhwanyana eh. u na vana va five e vana ku ri hi khumba n'wanuna u vha nyimba 2004 na vana va five se mara a nga a nga na ku a nga na ku tisirhelela kumbe ko va timhaka ta
wa 2004 Oh, a hi swi koti. hayi swi nga ndla- a swi swi vula ku u- u u hlangana vanhu vo hambanahambana mara u na ka misiha Vana ya va five five. ku na leyi nga byala mbewu Oh, ene ku na leyi nga byalangiki ku na eh se se se now ivi a vula hlamuseta ku yena na mhisa luyani mihlisela wa swi kota ku n'wi tekela nhlokweni ivi a ku he va ka vona a tlhela a vula kwalaho ku va ka vona a nga va lavi ku va n'wi khuza va nghena ka relationship ya yena na mixo Eh. mara mara va rhongo va ka vona mara imagine n'wana wa 2004 a va a ri na vana va five Hi va. se loko va n'wi khuza va ku u tswala ngopfu a ku wa zondiwa Ey, sa. so laha skoni a va chavi i munhu un'wana u tlhavi Se- se ngopfu mara ka vana lavaya ku na vana va xiza lexiya a va kona Okay. se misa luya u koke marhanga ma five hi kan'we Eh, oh. Eh? no hi vula muyisa luya Muyisa, famba, Jo- famba. Jo- Ndi ndza Jojo. jojo a nga na n'wana Eh, famba u- a yo- a yo bayizisiwa nkarhi luwa Hlayisele mahala. u hlayisele mahala se hi ndi ka yena yaloye Mm. ya leswa hi swi navisiwana se u koke marhanga ma five a hlayisaka ma vana va xinhwantani xiya Eh, so xana n'wina eh, tanihi munhu loyi mi dilaka hi vana ya Vana, N'wana loko a ri wa 2004 va ri na vana hi ndlela ya so, xikolo a xi le ku rhandziweni, mi titwa njhani tanihi munhu loyi mi yimelaka community? Uh, ya ku na timhaka ta ku ri u kuma ku uh, leswi swi twisa hina ku vava etimbilwini, ku loko u vona n'wana loyi u nga hlangana na yena tlilasini Mm. swi a nga ri ku humeleleni swi la ta vula ku swi katsa na wena a ku feyileni laya mm. mara e xin'wana i timhaka ta ku ri ku na vatswari lava va nga tirhiki mintirho ya vona ku va va kurisa vana va vona hi ndlela leyi nga yinene se hi ri na ku tshemba ku ri lava va nga ku hi tweni vatswari va ta languta timhaka ta ku ri e loko vana va vona va kula va landzelela vafana va ta va hlamusela ku vafana va nge va pfuni nchumu mara lexi va fanele ku va endla xona i timhaka ta ku va fanele va dyondza loko va dyondzini va ta kota ku va ti endlela swilo hi voxe Wa vona, loko hi vulavula hi ndlela leyi, ni tsundzuka nhwanyana un'wana, nhwanyana loyi i mudyondzisi na yena. Loko ni hlangana na yena u ri, A mi ni karhele ku tirha. Ni ri, Se loko u karhele ku tirha la ta swi endlisa ku yini? U ni hlamusela timhaka ta ku ri ha no la ta kuma nuna loyi a nga ta a nga na mali. Se wa vona, miehleketo yo fana na leyo i miehleketo yin'wana leyi nga tshamisekangiki hi timhaka ta ku ri u nge hleketi ku ri munhu un'wana u fanele a ku endlela swin'wana. U fanele u kota ku tiendlela swilo swo karhi. Na sweswi, timhaka ta ku vavasati na vavanuna va ringana i mhaka leyi hi faneleke hi yi tiyisisa, kambe ku nga vi na munhu loyi a ngo yena u fanele a endleriwa swilo hi munhu wo karhi. Swi fana na sweswi, loko wena u kuma ku ri kumbexana u rhandzana na. Ku hava mi mi nga kombisi nchumu ni vavanuna lava. marikani la hayi a ni ri a ni ri hayi na ku swa vavanuna na va- masiku lama na vavanuna va rhandzana Eh, swi nga vo endleka pha- wehe ku a rhandzana na marikana Pastor, la yeah. loko u rhandzana u rhandzana na marikana Eh, ku na pastor hi timhaka ta ku un'wana eh, la- marikana hi yena a nga n'wansati wehe u fanele u tshama kha u nyiketela yena mali wa wa yi vona mhaka ya kona se swilo leswiya swi fanele swi nga no yi wela ka wena hi ku hi wena u faneriwa ku example leyi eh, maxava a yi onhangi nchumu guys guys eh la va ngele ka ka ndhawu ka mike ne va ngele vulani i tatana nhombelani ne miya mi ya va cheka se mi ya va cheka ka segmente leyin'wani eh na loko va tshamile va tshama va ku mi n'wi voko halava nga ri nkulungwani wa tirhisiwa la so na mi twisisa Ah, ku ri ku hava ku a ni ta lava munhu un'wana xikarhi ka vanhu lava va- wa tikomba munhu loyi nga ri u fambela tlhelo leriya rin'wana ya eh.
ene mata ku ma vula so Eh. ku na misa n'wana a nga ta laha Ya. wa wa rixaka rera vanhu na wa rhanda wa vanhani Eh, a nga jiki ndhaka yona hi Eh, eh, ho, Karu- Karula- Maybe a ku ri sayini Karula- yeliya. Karula yi nyamalale yina yi nga ri ku pfumeleli ku hala Hi wihi munhu loyi wa le- so then ku va na eh, rocket a nga fika a kombisa swin'wana swa ku ku na matiko ma ku hlayanyana lama nga ma nga le ka ka nkayivelo wa mati ne ya ka ka ka ka joseph eh eh eh hala ku huma ku muhumelerisi laya oh ku na thangi ra tiko mume mu eh mo mo thangi ra tiko ya leri tirhisiwaka hi tiko hikwaro ya se ma kota ka josefa ka josefa no twa ku hi kun'wana hala ka hala josefa loko mananga ka josefa Ndla wa valoyi. ka josefa loko mi fika kona mi famba rhanga mi ya hosini va mi tsarisa network hi vanhu eh Ah.
loko a mi nga se ya ndhuneni a nge khomvoni Ah. so ku na eh thangi ra tiko eh. lava xifundza loko xi ta xiseka kona mati ya va teka eh. se ku na un'wana wa mjani loyi a nga kwatisiwa hi ndhuna hi tivi hi ndhuna mani kwini eh. a nga dlaya swikhova swimbirhi a chela laya va manwini mati he mi nga voni ku nyuhela i swikhova leswi mara no a va humesa xikhova leswiyi Mara ka Josefa ni tshame ni swi twa leswi ko va ku ni yo twa ni nge vuli ku i mhaka leyi ni nga ta ku na yi tiyisisa na swin'wana na swin'wana ku ri loko u ya ka Josefa u fanele u tshama ka Josefa ku va ku ri na ti-test leti u endliwaka tona na swin'wana na swin'wana very eh, ka ka Josefa ku landzela ka n'wakhuwani ka n'wakhuwani loko u fika kona ku na xiza xin'wana xi nga tshama xi fika laya xi fika loko xi fika na madyambu na pundhu um eh, va kuma ku ku a ku yindlu yi na ti yi na fenichara hinkwayo se ka joseph ka josefa nakona ni twa ku eh, laya loko u fika kona so u fanele ku ve ri um loko wa ha ku fika ku ta twa tilu nyana ri ba ku na pfu ku huma mapapa ku na pfula mm. va ku testa ku ri hi pela u tini na mm. se hi leswi ni nga swi twa hi mhaka yele ka josefa ka josefa fane ku tivi no no ku tiva hi ku twa ku na sweswo eh, eh, eh, ku na ku na ku na ku na xipikara xin'wana xo ringana lexi ma xi tivi ma ku xa so ku chayisa so xiyisa xin'wana xa ka josefa xi xi ba ku huma khomba hi xiperesa so xi twaka tiko hinkwaro hi murhi na tiko leriyani ne hi murhi loko na ha ku switsongo eh. van'wani va ya ku ku tlangisa nga redikwini eh. ve ri ku va ku fika napunza va ku va wa laha tibiya eh. ha va va humese tibiya va ku biya ve ri va yi nwi ntlangu bya vachaya yi nga helangi yi nga hisangi no no ni tshama ni twa ku wa vona leswaku va rhola boleni na swin'wana na swin'wana mm. ka josefa ni twaka ku ri na swiza swin'wana so swinharhu mm. wa ta ku leswa swo u kuma ku vanhu a va tangi a gamini um eh, mm. ku na clubba yin'wana ya hala ka hina va ku i osters yi ya leyi va fika va tlanga va ku nghena swi yiza swinharhu ve leswi va bale ven not ah. swi ri three ah. loko la na swi vona wa vona leyo swa ku ku murhi a wu tirhi u hemberiwa hi vanhu ne mirhi
ya hmm. swa humelela swi leswi ha swi humelela ngopfu swo fana leswi uma na un'we va miprofeta zingi ma va tiva o oh, vana
ni hlamusele no no hi hlamuselenyana hi vona i nga ri na kayivelanyana switsongo hi vona ya mi nga kaneti loko ku ri va huma kona a va hi hlamuseli ku va va endlisi okay mprofeta zingi mprofeta zingi um

Endzhaku ka loko va mbundluserini timembara ta kereke swinhwanyetana switsongo hikwatso va swi susa makhwiri hi vana leyi ni nge vuli ku i allegedly mhaka ku na voice note yi nga kona yi ne nga kona Eh. leyi a va kha va tengisiwa Ya, vhela a ni swi tivi ku loyi a va tengisa i spiritual father xa vona hi ku a wu twakala ni le ritweni ku u twa ku vava a ku zingi hi vana zingi Eh. zingi xi ku xi ku papa ni la ku mi hlamuseta mina a ni mina ni la ku boxa xihundla hi ku leswi nge Xi ku, Mina loko loyi ni ya n'wi mbundlusa, a ku ri na ntsuvi siku rero. Ntsuvi wo, ntsuvi wa endlisa timisteki. ntsuvu wu kula wu ri muprofeta. Ya, so e, u ri nhwanyana luya u a famba na yena a fika a nghena na yena enkumbini. N'wanuna n'wanuna, vuprofeta byi va kona bya famba. Hi ku ve ri ne Bibele ve ri. a ku ri na moya wun'wana loko wu khubumeta sawulo mm. a ni mm. a endla swo karhi swa ku biha se na laya moya wa profeta maybe wa khubumete loko va ri kerekeni eh. so mara laya ni muprofeta va va ku hava swi vona ku laha ku na switsutsutsu mm. vo boheka ku va mbundlusa so va va mbundlusa a va pregnante ku tsutswa khwiri va mbundlusa a va sweswiya va za wa swona ku laha se xivelekelo xi ta rhosa va ku a ha ha susi eh. a za bebula so a ku ri nchumu lowu se a wu ri ku karhateni se kuma ku vanhwanyana va ku tala eh. va le ku tshoveni ka mbilu hi muprofeta eh, no ka ni nga tivi ku ri maybe muprofeta a nga va byeli ku na wena u ta va profetesa hikuva ni masiku lawa loko ri muprofeta u teka sati ve ri profetesa swin'wanimani va rivala ku ri vuprofeta a byi sexual transmitted E-e. i-i ku mbundlusa I mhaka ya moya leyi. i mhaka ya moya Yeah. Eh, so hi nga tivi ku maybe a swi ta tlulela laya maybe ku maybe va nga ka tirhisa xiwachu na Yeah. hikuva nga ve ri xiwachu xa tirhisiwa phela u u kota ku vona swilo so- Yeah. ma yi twisisa se mara na sweswi va ha- va ha tirha hi ndlela yaleyo ku- a ni sure ku kereke ya ha ri kona kumbe njhani ke ya ya mbara ya vona va tirhini va tiphinini Mm, a va tiphini hi nkarhi wa vona ni a va tiphinini so loko ha ha vuya ka liya chavi u ve u good ngo chavi hi ku loko a lava ku interviewa u mi bukela guest house ya mi fika mi ka guest house mi rhanga mi rhanga mi endla yini ka guest house
swi ya ku u le kwihi munhu wa kona u tiva ti-guest house letiya hinkwato chavi leya ka malamulelo e chavi u nga ku mbundlusa va n'wi tivi influencer oh. mane ikumbundluza ah. ah chambundluza isashiya yabona ah, chambundluza ah. so xifika xi xi tikombile la ku xi buki room xi va interview la ka yona a ni xi veka la i cover la yi kombete ku next eh. xi xi va interview xi vula na va kha hlamusela sweswi ya ku ku endleke yini na yini na yini na yini ivi camera hi mistake yi jike kwini

va tlhelela kaya cause va huma masati ma ma phalavuru e se sikoni loko yi twa mati ro sungula pool ro yi ri a ku ri ro sungula ku yi nghena apoolwini yi yi yi mbali na na bra ya kona ve le ra ni ri mamu ngopfu a ri jekiwi a ri jekiwi mpela mara a ri tiyerini ku ya leswi a leri a ri vutwini ha
ta ha ri hava swa- rima mu vana va fayivi Hi vanhu. rima mu hava vafana
mi rivele a ri a ri lan'we xivumbeko A- a- e, leri ro ro hlekela hi jeli ri hala va zama ku jekajeka ri hala a va jeka so ivi sikoni loko yi nghena ndzeni ka ka phulu Yeah. swa swi tiva nga ri phulu liya hi leyo yi humesa mati le hansi yi tlhe yi humesa mati hi hala hela Yeah. so a ni ma vona mati lama loko ma huma- ma huma kha ma ku i Eh, ma yi ba hi xindiwandiwani sikonine eh, ya le ma ma vona mati ma yi koka ma ya le eh. se i van'wani va ku hazi kona mibeki a hi ma tolovelangi Yeah. mara xivutiso ma swi tiva ku vanhu va swikwembu na mati a va kumani Eh, a va na switsana mini xoko swikoloko ya nga ngheni yi nge vuyi Ah, ah. va ta vhe ku yi tshama yi yi chayeliwa chayeriwa Eh, ku- loko mo vona swisana swa yo sikoni ne ma swi va ku hayi munhu u twa ku vava lowu ya ne ku na munhu un'wana u n'wi languta xikandza ni swi ku lowu wa Ufhe u heta vava yena. u twa ku vava Eh. se yi boha hi xindiwa mara mati ma boli ma nga za ma mi nwelisa mara Ah, se yi nwelini ya hanya hava u nghenile u nga na yi tlakula se mara lexi hlamarisaka i ku

an'wana va va hela ku chaviwa van'wana va bohe mhaka va swi tiva ku switu swa principal swi na tinyimpi ngopfu laya ka loyaniwa mavoko laya so ho ka hi nga tivi ku yona yi fike yi nyikela yini kwalaya hikuva van'wana van'wana va nyikela swa ku hambanahambana van'wana va fika va nyikela hi ku ha mina ni ta mbundlusa ngopfu vana va xikolo mina ni ta mbundlusa

I- namuntlha i ti 21 ta february 2026 ni kombela ku after nine months principal a va hi kombi n'wana wuntshwa loko hi nga n'wi voni principal swi ri va theniwini wa vona wa vona swa swa yatswa ni theniwa wa vona leswiya swa ku tisa swihlangi swi fika swi hlupheka swa vava man. wa vona vanhu vo fana na hina hi vanhu lava va nga eh, kula ku vava wa vona hi mfo eh, a ni phasa club ni na two years

Eh, eh, Gaza Bosch. Mm. You know, hi nga va hi kha hi yelana ku endla endla swilo hi ri vatsongo na swin'wana. Hi ku wa vona mina loko na ha ri primary a mm. xikolweni. Mm. Eh, a ku nga ri hava gezi mfu. Man hlaya man ha ni vula loko loko na ha ri na na na na vo 4 years, 5 years ni sungule xikolo na ha ri tsongo me a va ku ni ya ku huheni va kuma ku. Swi ri hungu mi nga mi dle mi ro va Seven kuma ku- years. Ah, mi ni sungule xikolo ni ri na mi ni sungule xikolo ni ri na five years therefore va ku no no ya ku tlangeni laya homu mi yi dlayile loko va fika laya va fika va kuma ku ri ni tlula vanhu lava vakulukumba laya Yeah. Therefore, mara lexi a xi ni hlamarisa hemfo wa vona mina a ku pfa a ku pfa ku pfumaleka makhandlele yo ku hlaya hi mona a ni hlaya hi n'weti hemfo mara a ni dlaya wa vona a ni hlaya buku hi n'weti u swi vona ku ri mara loko Hey, hey, principal. Hey, principal.
ah. mata n'wina ma fita va ku motivata ni mi tshama mi va twa va vanhu loko va motivate ah. leswi ni ta ku n'wina ku ni hlupheki ngopfu ni dya byanyi ku tika eh, mara mana mina vani ku ku rhaxi xavo kaya ni dya mhori ni na na n'hweti i vanhu vo motivate e ni sungule poultry farming ya mina hi tisiva ntsena no no no ah, ah, mina ah, leswi ano ano ano ano ano exaggerate na swin'wana na swin'wana mm. wa vona mina loko ni ri na six years a ni na xirhapa wa vona mi ni dyondzi ku byala tikhavichi mi loko a ku ri leswiya swa ku munhu wa wa landzelela tinyiko ta yena a ni fanele ni ri na ni ri na mapurasi man'wani mo tlula zz two eh, se mara i timhaka ta ku ri loko ha ha kula le loko u byala nyana ni byala maviriviri man'wani tiko leri a ra laha hi tshama kona a va ta va ta kuma maviriviri ka mina hi mfumo na ha ri na vo seven years six years e
ku ku ri hava yini ku ri hava mati chimchimi a ma ri kona ku na le gwedleleni ko va ku handzwa yaleho yitsongo nge swi tivi sweswo a ku ri
va tshike principal se principal ne yi yi khumbe ngopfu ma yi twa ku ya yi na mi twisisa principal ya swa khumba six years se mi na xirhapa ya um se ku va na gavaza ma n'wi ta gavaza Eh, na eh, na eh na n'wi tiva sweswi luya mara ni n'wi tivela ka sweswo ni n'wi vonela kule a ni se tshama ni hlangana na yena kumbexani ni n'wi ni ni n'wi vona kumbe ri ni ku- ku s- kilometers away Yeah, from yeah, her yeah. Eh, sweswo swo So- ka amoyeni a ri ku trendeni va ku heleliwe hi ntirho Eh. va ku heleliwe hi ntirho leswi va nga helela ntirho ene u xava movha wunkulu ngopfu phela wona a wu herile eh swi tikomba nga ra hoyelangi okay a ko va vanhu va vulavulaka eh se va ku movha wa yena Eh. wu ta tekiwa swo boha wu tlherisa mhaka a nge he wu afford eh Ni- like vanhu lava va nga ti-enemy then a va ri ku tsakeni ngopfu va rejoice yeah mara se swi ni tlherisa ndzhaku hi ku back then a va vula gavaza a nga afford movha luya eh. ku hakela n'wanuna movha luya eh. se ni ti vutisa ku na u se swi cinci kwihi movha wu ta tlhela loko ku ri timhaka ta ku ri movha leyi va n'wi tekeleni ku hakela n'wanuna swi va ta loko n'wanuna loyo u ta continue a hakela se mara sweswi va valala hi timhaka ta tirho mm.
so xana hi ku ya hi n'wina ni eh. vanhu lava va loko na yena i vanghana va yena xana hi ku ya n'wini mm. mi twa nga ri Hi kwihi laha hi fanekeke hi dlina kona ku byela vanhu timhaka ta hina as vanhu so? Ya mara ma vona mina leswi ni yi hlerisaka swona vanhu vo fana na vo Gavaza um a hi vanhu lava va faneleke va fikelela laha va fikaka kona timhaka ta ku ri va byela vanhu yini hi ku ku byela vanhu ku le ku byela vanhu swilo hi timhaka ta content. Mm. and eh, loko wo languta kha gavaza vanhu vo fana na gavaza wa vona loko a no va na xivindzi lexiyani va na ku tiya lokuya ku nga na gavaza e gavaza wa swi kota ku endla swilo u kuma ku ri vanhu va n'wi vulavula mara wa swi kota ku va a swi tiyisela hi ku ya hi leswi ni n'wi vonisaka swo ka social media a ni n'wi tivi ku n'wi tiva mm. mara xin'wana ni nga xi vona kusuka kwele kule ni n'wi vonaka a ri kona U tikomba a ri munhu un'wana a nga na mbilu yin'wana ya kahle ngopfu. Wa vona leswi a nga swi endla sweswi ka vhiki leri nga ra ha ku hundzaka na swin'wana na swin'wana. I vanhu lava, wa vona loko o ho vona vo Gabaza va 10 eka Malamulele, ni na ku tshemba ku ri tiko ra hina a ri ta va ri ri tiko ra kahle na swin'wana na swin'wana. Ku nga va ku ri na swin'wana na swin'wana leswi a swi vulavulaka, a vulavula hi tindlela tin'wana hi ku vutomi bya munhu u nge byi koti ku u byi director loko ku nga ri vutomi bya wena. Mara lexi salaka i ku Gabaza Hi wun'wana wa vavasati lava nga tiya lava va faneleke va kota ku yisa tiko ra hina emahlweni. Mina a ni ta ku n'wansati luya ka out of ten ka ku kota ku kondzelela na ku kota ku endla swilo swi famba hi ndlela ya ya kahle a ni ta n'wi nyika nine point five. Mm. I, ni n'wi vona a ri munhu wa kahle ngopfu hayi yeah. ku ri loko ni vulavula so no ndlela ku kumbexana siku rin'wana loko a tshama kwalani um mm. eh, hi nga tshika hi hlekelelini mara ko va timhaka ta ku ri eh, eh, ha ni vula ku ri i munhu wa wa straight yeah.
yeah. i yini sweswo do okay sa twanani um loko a sunguli mhaka leyi a mi yi vulavulaka hi yona ni a mi nge se nghena deep but ya ku ku lavenda u fanekela a ya a rehab ya vanhu vo tala va nga ri ku sapoteni mara vanhu va ya ka gaza eh leswi tisa na ku khensa na hina as matsonga ya ku because ngopfu ka vanhu lava nga kota ku humesa mali ya ku yisa lavenda ende lavenda ku ri munhu un'wana loyi a tshama a kha a rhuketela gabaza eh the very same person leyi a tsanga n'wi rhuketela ku a Hi yena. kahle hi yena nga n'wi kota ku n'wi pfuna Eh. a yima ku a kota ku ya a rehab Yeah. ma n'wi tiva lavenda before ku va lavenda Eh, lavender- loyi hi n'wi tivaka wa ku Ah. lavenda lavuvu mina ni sungungulu ku n'wi tiva laha ka ka ka mhaka leyi nga humelela eh yi kha yi humelela ya ku fambelana na timhaka ta tinjamba na swin'wana na swin'wana. o o ka mbundlusi wa eh swa ku Okay, mo ni mi ya, nyiketa- a ni nga a ni nga mo- n'wi tivi mo ni mi nyiketa background ya lavenda hi swilo hi katsongo Yeah. lavenda a ku ri upcoming superstars Ah. no ta ka gara tsena Eh, eh. south africa hinkwayo Yo loko va- mo cheka mi fika mi tsaka ku lavenda mabunda pichunia Eh. mi ta n'wi vona ri ka morning live around 2012 uh, somewhere there kule ndhaku Eh, a ri ka morning live hi vanhu va n'wi a ya a vulavula hi hi khara ya yena ya music and eh, she was doing very well for vutomi bya yena ya so mina u fike a tshama a ni byela mina a ku yena u ve a hlangana na munigeria wo karhi Eh, eh, eh, eh. Loyi- na wa vona swivanhu a nga angu not luya ola Ah. not luya Ah. loyi a nga fika a rhandzana na yena ola a ku ri house boy ya lo- Ya loyi a rhandzana na Kamisa loyi yena.
a rhandzana na yena eh. yes a ri na mali a ri na swilo hinkwaswo a ku ri yena a endla everything se one day a ku a hi fambi nigeria u ya vona ka hina swin'wana swin'wana a ku va famba loko a fika le the guy a fika a n'wi siya le

so now a fika leyi a fika nigeria Ah. a fika kuma kumbisa leswo n'wi siya nigeria Yeah. so loyi n'wi mi tivaka yena hi- a hi ku siva ra ola Eh, a ti vutisa ku why a nga vuyangi Mm. a contacta un'wana wa munghana wa le nigeria ku famba ka ndhawu ya so wa ni chekela munhu wa so Mm. se miselo a lavalava until a za a kuma mani a za a kuma Lavender hi lava nga zama hi kona ku vuyisa Lavender South Africa by that time loko se a vuya Lavender se vutomi byena a byi ri mess yeah that's why a ku ri ola i munhu loyi a nga fika a ni tiyisela mm. ma vona so that's why na va holova na ola a va tlhela va tshama swin'we ya wa vona minkarhi yo tala E Vanhu va na ku va jaja munhu va nga tivi e leswi swi nga n'wi endla ku munhu i munhu wa njhani na swin'wana na Yes. swin'wana.
Ene swi va swi ri na nkoka ngopfu minkarhi yo tala ku ri e munhu a nga sukeli munhu a n'wi jaja a ku sweswi loko a ku vona munhu a hleketa onge e u nga va u ri munhu wa so na swin'wana na Yeah. swin'wana mara munhu u fanele a ringeta ku rhanga a tshamanyana xinkarhana ivi a kota ku ku dyondza a kota ku ku twisisa hi vuenti ku a ta kota ku va na vonelo hi wena na swin'wana na swin'wana i swilo leswi um vanhu vo tala va talaka ku swi endla hi vanhu vo tala especially ku nga va ku ri timhaka ta ku ti-influencer and all that wa vona na loko ni vona wena mina mm. mina no hleketa ku ri loko ni vona wena ni vona munhu wa ku um sweswi u swi endlaka loko u ri online mara loko ni yi na nanguta ni tshami tlhelo na wena ni yi na vona ku ri eh, you are a very decent person u munhu loyi eh, na Eh, i munhu wa wa wa vutlhari i munhu la a nga kotaka ku endla swilo swo tala na swin'wana na swin'wana mm. mara hi ku ya hi nawu loko ni ku vona u ku eh, hi le ka gaza boxa mm. a ni hleketa ku ri eh, hinkwaswo miza loyi ko va ko va menemene vutomi bya yena i menemene xin'wana na xin'wana lexi a xi endla ku menemene mara kasi swi na nkoka ku munhu a kota u za u tshama kusuhi na munhu wa vona a ku ri na i mhani luya um miza loyi a ri la last week lwa wa lwa wa wa wa wa- eh, eh, eh, lwa wa wa wa vo soli makamu eh, la a ri Bal. Eh, fred bal fred bal emfo eh, loko wo swi twa kumbe u swi vona u swi hleketa ku i munhu wa njhani na swin'wana na swin'wana. mara loko dyi ri laha eh, u swi twa ku ri eh, munhu munhu loyi i munhu wa chama. Eh, eh, eh, tima handle ka tima lwa mhini nge chami hi tima ku fana na ku tima ku fana na wena ni wehe u chamiwa hi tima hi timhaka ta ku mi famba tilayeni tin'wana mara hi ku ya hi nawu ya hi ku ya hi nawu mm. miza luya u na content u na ku kota ku twisisa vanhu u na eh, a va humble a va na mahanyele na swin'wana na swin'wana kahle kahle munhu la nga ha mahanyelo ko va u heriwana hi ku lava van'wana va swi kota ku hanya so ya khom se principal na tshemba loko mi kumbisa lo tlangela layini yin'wanyana u chamuna hi ntima wa n'wanuna eh, ya ya
Na siku leriya u khome ku yini kwalaya a tshama kwela a nga tshama kona? A vulavula hi mpimo. Se Liza loyi munhu loyi a chama chamiwaka hi mitima ya vavanuna. Mm.
So yeah, ivi so Lavender vutomi bya na believer ku loko a ya vuya ku ta ku ri na ku cinca swinene. Yeah. ku ta ku ri na ku cinca hi ku ri ve ri yi rehab mara vo tala se a va sungula ku n'wi lwisa gavaza va ku he why ku beliwa yena mavoko ku ri hi yena a nga humesa mali ya ri one mara

ya ya sweswo a swi- laya a va tlangi laya A i va swa tlangi. mapela va ya Swi swa mapela. ku ta va ende hi leswi lavaka swona na we loko u ya hi rehab ku
mi nghena njhani ha mara leyi a ni- leyiwani loko ya rehab Ku lani Eh. vandla swa straight ku na n'wana un'wana eh, loko na ha ri tut a tala ku tsutsumatsuma laha switarateni swe laha kd ya campus va ri i lerato I think Yeah. i lerato if I'm not mistaken N'wana luya loko va ndle na bazi la nga ko la Venda, bazi leriya ku fanisiwe picture ya Lerato before and after mi ta swi vona ku rehab liyani ya tirha. N'wana luyani without sorry ku vula leswi before a ya laya a ti komba a nga ri mukhegulu the way a tirhise swona hi ti drugs sweswi i muntshwa.

u ya ariheb ya swidzidziharisi u ya ariheb ya mabyala u ya ariheb ya ku hemba na ya munhu loyi a nga ta yi hlamula kahle eh, hi loyi a nga la kusuhi na mina i ku
munhu wa ku fana na lavenda ku na lava n'wi tivaku before ya a va ka state lexi a nga ka xona ya no u huma a hala elim okay so vanhu la- wo fana na gavaza va dyondzi swin'we xikolo na gavaza so gavaza hi yena a n'wi tiva ku beta Oh, than most of the Tlula- people. ku tlula hina hinkwenu hi nga Kwenu, swi n'wi vula ka social media Eh, ku ri this person a ri munhu wa njhani eh. mavoni so lavende munhu loyi a nga lahlekeriwa hi vatswari a ha ri tsongo Oh, shame.
mavoni so kuma ku A nga ha ri na loyi a n'wi gayidaka, that's why na xikolo a nga hetangi. Mara mi tshama mi twile loko a vulavula Xilungu? Eeh, wa dlaya.
U vulavula swa right, loko a nga dakiwangi ma swi vona ku u shy but hi ku u fanekele a tshama a ri high a endla na ti-plan ta ku a endla mali.
Eh, ni, mina ni un'wana wa vanhu lava koko ni nga ri a ni ti ka social media ni ta vulavula ni, ni, ni vi in contact na vanhu vo tala ngopfu like loko munhu a kha a twa ku vava ni eh, na na swi kota ku n'wi foyinela eh, no fana sweswiwani ko va na un'wana a nga tshama a tsala unfortunately ni n'wi byele ku a dileta eh. but um van'wana va swi vonile um a ni hlangana na yena ni loko ni hlangana na yena a ri ka xitati xa bad too much a ku bebula vana um ni swi koti ku vo ma 6000 ni yi kuma eh, ya mi nyikela for vana lavaya Sure. i remember last time loko a ni text u ni text ako e vona vana va wehe va kulini va fika kwini Ah. And y- u u kuline ka mi munhu luyama Yeah. vona vona va wehe va- va kulini va njhani ma twins then eh and a ndzi tshama ni tlhelela or ni ku ni lava chumu ka njhani ka njhani why ni un'wana wa vanhu lava va nga pfuniwa ngopfu hi vanhu va le handle Yeah. so na swi tiva ku ku ku pfuniwa a swi vuli ku wo fa u va kha u lava ku gaina swin'wana yeah. and not that time i remember 2000 i think a ni yi kumi ka vanhu va ka gaza bcause ku na vanhu lava ni vulavula na vona ni fanele eh, ku na munhu wa so ni kombela mi ni sendela mali ya so so va senda eh. va senda then yi fika yi ku 6000 eh. na na xapahla nxana swihi na swihi na swihi na ti-transport na swin'wana swin'wana swilo swi va right mantwisisa and a hi vona tsena va tele ngopfu vana vo tala lava mi kuma ku a ni texta ku ri a ni na a ni na titangu eh ni swi voko okay titangu hi mali muni 300 oh no sifana I can sacrifice my lunch Yeah. eh then ni senda mali ku a kuma titangu Yeah. ma ni twisisa Eh.
yeah so i ku ni- wun'wana na wun'wana vo talo Eh. i ku a ni munhu wa ku ni tata ka social media ni ta vulavula hi swona that's why ni kuma ku ka social media ni va komba leswi va lava ku vona ku tsona hi gaza boxa ku i menemene yini yini yini Eh. yini but there is a lot na swa right ni swi tivaka ku ri Wa swi behind endla. na swi Eh, endla yeah. naswona u kona loyi a nga ta fika loko mi fika mi ku mhani kahle ni Eh, a a nge nga a nga pfumeli. pfumeli sweswo because wa ni tiva mina vukahle bya wena behind the content Yeah. there is me uh, before the content kahle Yeah. kahle munhu ku ya hi sweswo After the mic.
yes so so that's why mi kuma ku na lavenda ni un'wana wa vanhu lava ni nga vulavula na vona i remember this other day a nga lwala na ola va tsaka vanhu life yi ya henhla ne ni or ni pfuka napundu ni n'wi foyinela eh. vanhu va eh, nga khom foni leya leyi a loko munhu ri ka facebook ku nghena foni ya rile eh. nga khom fonela nga khom fonela va lata ku disturb lavenda i huma ka life leyi de yi vulavula e a cukumeta grocery that time no no ni ta ku sendela mali ya ku xava grocery then you see so that's why ni ku lavenda leswi ni swi vulaka i ku na swi tiva ni vulavule na yena swinene ko tala ya no wa ta ku namuntlha lexi hi xi kumaka laha i timhaka ta ku ri um loko u vulavula mhaka ya wena u vulavula mhaka ya gavaza u vulavula mhaka ya lavenda na swin'wana swin'wana ya ya kuma ku ri eh, vanhu um a hi koti ku vanhu va ka social media mm. a hi koti ku hi va twisisa kahle yeah. and eh, munhu un'wana na un'wana ku na xi lexi xikwembu xi nga n'wi nyika xona ku ri u fanele a a xi endla a xi endla hi ndlela ya kahle yeah. mara swi kha swi tsakisa hi timhaka ta ku ri wa vona loko u endlela vanhu swilo ivi u nga fambi u swi hangalasa-hangalasa hi yin'wani ya ti-strong points leti vanhu van'wani va nga na tona na swin'wana na swin'wana. Mara va kona vanhu lava u kumaka ku ri loko va endla swilo vo fanele va swi hangalasa ku va ta kota ku kuma vanhu vo tala lava va faneke va tlhela va va endlela swin'wani na yini na yini. Se i timhaka ta ku ri leswiya swa ku hi jaja buku hi khavhara swi fanele swi swi hela hi kota ku va hi yisa vutomi hi tindlela ta kahle emahlweni na swin'wana na swin'wana. mhata ndzi tsundzuka un'wanyana ne se kha hi ya ku pfaleni yeah eh lava vo talo I, i think maybe hi laha na content ya gaza boch va nga kota ku yi twisisa ku ri a wu zondha munhu it's about entertainment man Yeah, eh. ku na muyisa wun'we a nga tshama a yiviwa giyani Eh. va ka vona thesa ku yo ku na n'wana ka hina a nga lahleka swi ku yini swi ku yini swi ku yini and stuff ni endla video almost every day ku na ku na muyisa wa swangana kha ni posta kha ni posta kha oh ni yeah posta ngari na mina swi tsundzuka yeah That guy.
ah a yo ya kumeka a ri luwa homu eh a cukumetile u ri a nga koti na ku famba ni eh bana munhu loyi a nga fika a n'wi kuma eh. a va no this guy loyi a nga le kuphosito ni gaza boxe eh. xi n'wi rhwala xi zexa xi n'wi yisa xibedhlele eh. a ku loko ni fika xibedhlele nese leyi nga rhanga yi ni tekela nhlokweni yi va yi ku munhu loyi loyi a nga le kuphosito ni gaza boxe a hi meke nxoko ya n'wi because swi tikomba nga ri swi nga endla va n'wi thavi swin'wana a hi train by all means ku ri meka sure u right and stuff but a ku va vi fast for mina hi mhaka content ya wena the guy loko a vuya kaya ne the first person a va a nga n'wi lava ku n'wi vona a lava ku vulavula na yena Eh. mina u Yeah. foyinele mina ku ni lava ku vulavula na n'wina Eh. a ta ka live a fika a vulavula a ni khensa swinene Yeah. so that's why ni ku swi nga endleka vanhu vo tala va content ya goza bosh va twa nga ri yi yin'wana ndlela but ku na swinene yo talo hi nga swi tivi Swi endla. ya no na ku wa a ti chuha ku ri munhu loyiwani i posto hi gaza boxa Eh. loko hi nga n'wi pfuni Mm. swi ta tlhela kwihi gaza boxa ivi a ya ya vula ku munhu Khoma u pfune- nkasi. eh, a nga pfuniwanga humelela kwihi a hlangani gaya Yeah. no mara wa tiva ku xin'wana lexi xi fanelaka ku xi endliwa i ku ku na vanhu vo tala lava va nga na matimba hi ku nga va ku ri swa le mandleni na swin'wana na swin'wana vanhu vo fana na wena i vanhu lava faneleke va pfuniwa ku va kota ku pfuna rixaka Ku na minkarhi yo tala laha u kumaka ku ri sweswi u nga swi hlamusela ku ri ku na swo tala leswi u nga koti ku swi humelerisa rivaleni mm. ku vanhu va swi tiva na swin'wana na swin'wana ku na swilo leswi u nga ta swi humelerisa rivaleni mara um loko ku ri na vanhu lava va nga na miehleketo ya ku kumbexani va nga ku fanda ku u kota ku endla swilo leswinene um hi ku mbilu ya wena yi tikomba yi ri yinene wa vona loko ni kha ni vulavula hi swilo leswi ni tsundzuka ku na xikolo xin'wana kona kwala ndzhaku ka laha hi nga tshama kona na swin'wana na swin'wana vanhu lavaya va nyikiwe mali yo ringana two million munhu a tlhela a tsala ku unknown wa vona ku ri ku na vanhu lava va nga ta ku nyikela se loko ku ri na vanhu vo fana na lava lava va nga ziki va lava ku voniwa vanhu lava va endlaka swilo va endlela mbilu va endlela timhaka ta ku ri xikwembu xi ta va katekisa ku ya mahlweni mm. va nga kota ku eh, va ku nyikelela hi ku loko va ku nyikelela swi la ta vula ku ri eh, leswi va nga ta ku nyikelela swona a swi nge yi swi ya tirhela wena ntsena Ku na vanhu van'wana lava va nga nyikiwa timhaka ta ku ri loko va endla swilo a va endleli vona ntsena. Yeah. Se swi na swi va swi ri na nkoka ngopfu hi na ku tshemba ku ri vanhu va le ku swi yingiseleni, va le ku swi voneni na koho va ta kota ku pfuna ivi u kota ku pfuna vanhu van'wana.
Ka Gaza ne, vanhu vo tala va jaja ti-content creator na ti-influencer hi content Yeah. mara va nga si tshama va va vona Yeah. Ni- na vanhu vo talo lava zonda ku gavaza ne Eh. lava va ri against yena Va nga n'wi tivi va n'wi loko tiva hi tiya. content Eh. and content i ti-jokes ko tala Eh. ma vona so u vo swi vona ku na loko munhu o fika ku la ku ya endla comedy night Yeah. aka

10000 leyi a yi winiwa na i think yeah hi ku ya ti top top i think number one kuma 10000 yeah a yi sa ubeni mayingana it was good swi va right eh. vo tala va ku a ah, gaza boxa wena u tiva na vanhu why na wena u nga endli tournament yaleyo na swin'wana swin'wana eh. mara loko mo vona hlawa ka sikizi a ni u le ka loko o kuma a kha attackiwa u vona u vona na munhu wa ka maxodzo a ri ku n'wi attackeni kwalaya eh. mara loko ku fika nkarhi wa ku va ni da ku dyela a vo gaza boxa na vahlawu mi kona mara mi le ku endleni ka chumu eh. mara loko ku humelela xa bad hi hlavu kumbe hi mina eh. munhu ka maxozi the first person to shame eh. ma twisisa so that's why ni ku ka ka ka ka gaza mm. hambi munhu wo va na leswinene ka njhani va concentrata ka leswo biha ngopfu Ya, Eka munhu a nge vi ngopfu. perfect Eh, Va and concentrate ka leswo hinkwavo. biha sweswo swa ku Eish, munhu u mhaka ya perfect vutomi bya swi hina, tsandze na vafundhisi ya Ah, swi tsandze na ai vafundhisi mo hi pfala kwala ne vumenemene bya namuntlha ku ri lebyi tisanyana na dyondzonyana hi tisa vanhu lava nga na mabyongo va pfa va hi hlutanyana va ku va kota ku veka mavonelo cause le ko tala ka loko mo cheka guys ne vumenemene lebyi hi endlaku hi byi endla for youth why na i youth yi nga le ku trendeni hi swi swo bihe ko tala ya um vumenemene byo bya byi endleka so la- eh. i i i i i vumenemene ti-influence na ti-content create leti nga kona masiku lawa i vana lavatsongo ya so as much as hi kha hi endla vu vu-influencer vu-influencer lebya hina ni byi nga influencer leswo biha ntsena swa ku mani mani u tlele na mani mani mani mani u rhandziwa ngopfu mani mani u mbala swikepezani mani mani u cinca tingo ti-boyfriend a ku vi na influence ya right

hi ka hi pfala kwala thank you so much for joining na khensa co-host ya mina ne Hayi, na mina na dyondza khensa. kahle ngopfu Ni- mi veke marito ma kahle ngopfu namuntlha mara ni na ku tshemba ku leri i siku ro hetisela hi ku na mina mi yo ni jutanyana Ya, eh, ni yo mi mi juta. tisela na swin'wana na swin'wana mara hi ri na ku khensa hi ku hi yi ya kuma ku ri um ku na swo tala leswi a hi nga swi tivi Mm. leswi swi nga humela erivaleni leswi nga ta endla ku swi pfuna rixaka hayi hi ri eka n'wina ha khensa namuntlha amandla